Id-driving simulators huma tip ta' logħba vera popolari u anki hawn Malta u ħafna fans fuq dawn it-tip ta' logħb. Meta ħareġ l-ewwel Gran Turismo f'1997, ħarġu ħafna gadgets differenti biex l-esperjenza tiegħek tkun iktar reali. Llum ħanaraw tnejn minnhom. Għan nitkellmu fuq żewġ gadgets, imma ħanibda fuq l-ewwel wieħed li għad bil-qeda fuq u l-play seat. Dan huwa sit li huwa ddiżinjat speċjalment fuq is-sis li tradizzjonalment aħna nsibu ġol karozzi li jużaw fuq it-tracks. Ovvjament huwa bucket seat u koll il-fil tiegħu li qed idur miegħek biex inti tħossok safe eh, u anki tħoss dik il-feeling li qiegħed verament ġo karozza tal-ġiri. Is-sit innifsu jista' jiċċaqlaq ġifieri skont jekk inti twili u għasir tista' tmexxi s-sit ukoll għandu patented technology mod kif jingħala biex inti meta tiġi biex tistorja s-sit ma jħodlokx ħafna spazju. Issa nitkellmu fuq l-iktar ħaġa li fiha, ħa ngħidu hekk, teknoloġija. Din hija l-Logitech G29. Għandek ovvjament l-steering wheel li fih għandek it-Tiksonic gears u wkoll għandek feedback li ħanitkellmu fuq infatti paleta tiċċaqla waħdu tkunu tafu għaliex dal-waqt u mbagħad għandek is-set ta' pedali fejn għandek il-gas, għandek il-brake kif ukoll għandek il-clutch. Għandek full 900 degree turn, ġifieri sejn l-ammont li jdur Waqt li inti qed tuża l-karozza biex iddawwar ir-roti hija l-istess ammont li tradizzjonalment trid iddawwar biex iddawwar il-karozza ir-roti tal-karozza fid-dinja reali. Fin-nofs tal-isteering wheel għandek il-controls li kollha tradizzjonalment insibu fuq il-PlayStation Remote, u mbagħad għandek il-petali isfel. Issa bħalissa jiena qed nuża s-setup fej għandi l-Logitech G29 kif ukoll il-PlaySeat imqabbdin ma' xulxin. Inti tista' tixtri biss Il-Logitech G29 fejn għandek l-steering wheel u l-pedali u tużhom fuq mejda jew fuq xi siġġu li għandek int. Imma jekk tuża ovvjament is-siġġu l-play seat għandek il-full experience. Ġo l-steering wheel għandek is-sistema ta' dual motor force feedback. Kif aħna drajna l-force feedback ġo l-PlayStation Remote, dan huwa force feedback iktar b'saħħtu li anki jikkontrolla s-saħħa li għandek bżonn biex iddawwar l-steering wheel. Di għadha hemm Bħali eżempju, jekk qed issuq fuq iż-żrar, inti tħoss is-sentazzjoni li qed tħoss it-tajers jiċċaqalqu fuq iż-żrar. Ukoll jekk inti qed iddur u qed iddriftja l-karozza, l-isteering wheel ħa jiġġieled miegħek biex jipprova jarġa' jiddritta ruħu biex inti tħoss il-feelings li tradizzjonalment tħoss meta ssuq karozza reali. Il-pedali u koll huma pressure sensitive, ġifiri inti bħal karozza tradizjonali iktar tafas il-gas iktar ħa tiġi l-karozza u anki l-brejk. Jiġifieri hemm ħafna dettall f'dawn it-tip ta' switches u sensors li jużaw ħalli inti ovvjament ikollok l-esperjenza reali. Il-kit huwa magħmul minn ħadid, plastik vera b'saħħtu kif ukoll mill-ġilda, jiġifieri dan huwa diżinjat biex jiflaħ għax-xogħol għax kif nafu meta nilagħbu xi logħba u nitilfu ġieli nagħtu xi daqqa, ġifieri magħmul biex jiflaħ għax-xogħol. U għal dawk in-nies li jippreferu jsuqu karozza bil-gears tistgħu tixtru dan eh, l-attachment li inti żżid ovvjament mal-gadgets li ġra għandek li jismu il-Logitech Driving Force Shifter. Hekk ovvjament għandek full gear stick biex inti tista' tuża l-klaċċ u vera s-suq ħanajdu hekk top professional level. Ovvjament dawn huma gadgets li jżidu l-esperjenza tal-gaming. Nafu li hawn ħafna gamings hawn Malta, infatt jekk għandkom xi tip ta' setup bħal dan jew anki setup differenti, ibgħatulna fuq Facebook ħalli aħna niġu ħalli nifflimjawh u nittestjaw.